Thlir-tu zawng zawng in reng kan chhi bai. He Lalpa Isua rem hmel nang ni keihlawng buk a vawnah nihin Pu John Thanglura IFS inkawmna tawikana nei eituma ani hi ei hawi a, milian a chang baka Pathian thu leh Pathian rama rawngbawlna te kan hnek em em a chang a. Lehkhabu hei hawma ziaka mahea kawng tinreng leh a hring nuna, A Pathian in a hruai aw hei vawn ah nen he hmun pawl kan zawn ah nen he hmun a hmang tu mai te a Pu Zawn Thang Lula chi bei buk a a tir in Dar Chawi Khua zirtir tu ni lam thawk an ti a zirtir tu nen thawk a tang han a kin pi kin pu in an sir aw dan in tawng in train a hei nen tan pui thin school hei class hei a ti a chun solfa hawm nei thiam ang te nen zirtir thin an ti a. Ni lungrila i Pathianin sina sin thaw hai ni chik lai atangin tawi kan hnam thin lo ken lam sak chengin. Kelawng vawna ni Darchawi Cable TV pu Lawmfam Kiman Mangkar hun remzang an pek hi rawn ti ti fe a, kua chuan vawna tih a lui en thei zawng zawng, Kumthar Sangli sawmpariat chibai inang ni ke bu. An endawnna thua chun Sang khat zakua sawmseri pariat vel han ke piang thar. Lalpa Pathian leh inzawmna a tak tak ke nei tan tih chiang fai kan ken hawi a. Mah tak ah tang han Lalpa rawngbâwl Pathian in an i kawi dan dan a rawngbâwl i kawi ve a. Mah leh in Pathian thu ni tawngin traina hi ki lunhnih ve a.

Ka chun Plus chu tan sang thin a, mah a tangkai fe in ki hawi a. Lawmah awm. Hunawm Council ah Pathian in nang a choice a ang a, sorkar hna tha tak India a palai ding in Pathian in man sawmna nang an dawng a. Khawvel pumpuia hne fangloin a home abawi tei hawi a, ram danga ni awm hei hin ni lungrila hin ni hnam nual leh mah ni tawng a, i thil hei la bawi hei hin ni lungrila hin a lang thin beih, lehkhabu hei nawl leh mawh thil dang dang hei.

ram danga tangin khi awm hian ka awm tih bik thei zawk a, ka chun hla fe ka tia khi awm ho min ram dang hun hrang hrang culture hi Pathian ring mi dang dang hian an rawi tho ve dan hi ti hmuin ei hnam ho min thil tam ka hi mang ka mang ka in tho ve thei ila tia ngaihtuah na kang nei thin a. Ka chun ei hnam tuna hi hum an en hawi tha tirh bik zawk in keihawn. Sorkar min in chang a, India a mi pawimawh fel in chang a, mi pawimawh chang chung mit in che em em in ti a, nen sim na in. Chahung sial a ei hawi aw dan hen Bible hi vawi tam ka nei a sial suak ti hawi a, in kan bo hun hei ni pek aw dan nih Bible sial hei hi in ka tawk in mawni in tin dun ah hin, A ni sin na hei maw nawle maw insung in i hmang aw dan thin hei. Bible hi siar ding tak a changin ki hawi a, a san chu varna Bible eikawm chun Pathianin varna chi hrang hrang khawvel thil a ril varna hian e pe in ki hawi a. Mahlo in din tin i hun tan hmasak dan cheu chu Bible i siar hmasak a chang a. Ka chun Bible hi. Ki hawi dan in keng thian no chun vawi sawm in thum hei rukah vel ki siat zawite in ki hawi a. Ka chun hun hi aa tu lai ei hawi dan dan hin ei siam thei a. Aa pawimawh a ei hawi ning chun hun hi aa ei siam thei a chang. Ka chun Baibul mi Pathian in kawm hi aa pawimawh tiin ki hawi ve leh in ki office awmah in Baibul hi ki sawk a. Ka chun ki office awmah in ke a hlampuii thu ah. Ki office sin ki tan hma in bible ki siar a ki tawn chai lo thin. Umm alo awm cha chun bible siar chai bak ah hi tia hin lekha bu eng hmu a nin tin nun an zia ka mai hin mai hi second edition chang awk tak chang a tia.

Dharamsala a han kum sanghni panga atanga kum sanghni pariat a riakin awm a. Himalaya hian pin chungnu leh pin thinlai tu a. Himalaya hian Bible kip Holy Bible hi a nei nawh a. Himalaya hian thinlai tu a.

Mahni han Bible changa reka chu pin hme, ei nun dan reka chu pin hme ding, ei hmang tangkai thei dan ding thil leh ah inbelin nin tin ah siar din hi awm sia la ti han kin sung lo reng hian ken ṭanṭaih na chang a. Mahni in Edison hmasak chem a nin tin nun tih hi kum sang hni paruk han insuah a chang a. Mahzein hun sawt kai hnu cun Edison khatna copy awm a lo hek zui rit a, ma chu mi tam kan in tangkai tiin an i hrilh a, Edison thar i siam nawk thei lut la tiin an i hrilh a, ka chun ma hi a hmu i piang zawk a chang Pathian malsam na zan. Ma lehkhabu nen tin nun second Edison hi i kawh hmawih that em a, chun a chhunga a lek han i hmang hmawih that fe a, chun mahcei bakah a thu in ziah hi An that em em a, a el thuak tak kilo en thuak tak hle a, Himalayan mi tu pahin a an day awm chu min tin nun hi in chaw thiam a chang a, ei dar lawng tawng fak a chang a, mahin an zian a thu Lalnun Kimini Pu Thanglur an chang a, an nu pa a an siam a chang a ei tawng ngei, lehkha bu ei tawng in an i hruai a, Bible ei sial bak ah mai ei ring na kal chaw em nan sa vek an nei a Puia te ti hi, ei hawi ning in ei zuk in hrilh chang sial a. Chun mahse bakah lehkhabu hawtkah hi Pu Thang Lun Leng in an ziak a, mai hi thlaka sunga inchawmna sirbi a chang a, eizuk en chun i thlaka sunga zuk in chawm vek chu aw ti a hmu a, i a imawh a title nen tlang aw hei nih a sunga inziak hi a awm phut chuan Thang Lun ah zawn an hang a, heti a changsial a.

I hang en ve lah i mut i nei tih ka ngaihtuah i hman ki nei nawh a, kut pha bo tia ka hawm tui ni rang ki nei ve nawh a, mahchun i bank balance hawm kiang en a i hman bel kai vaih au min ki hawi nawh a, mah leh hian ki zuk ngaihtu a sum ni puan i na kan hnung a tul ve tir ke tih te ti let ki ngain tu a, mahchun ei hnam hei ki hang en velin ei la Chawng tawk no, sumni puan lam pangahin ei la hmai la sawm tawk lo tih kha an en thung tirh a. Mah lei han ma hun ah tang han nan sa vai kan khawvel a hnam in chawng hi mah chun mimal lo in chawng tak hi nunnak i siar a, in kan mal noi thaw thin tih kha khi ngaih tuah a. Mah chun Baibal in i maw sumni puan chungchang hmang hi a hril. Kristian hei hi sumni puan hnih. Ei ngaihtu ding maw chang a ti. Awle, sumni puan lam panga inchawngna reng reng hi Pathian thu rek an kal ve tih thu hawm a ki lawih siar a ki lawih en kual fe a. Charles ki hmu chu Pathian thu in a ei fimkhur ding ai tih hi chu sumni puan hmangaihna ei hmangai lawih ding,

Pathian Bible-in an zia dan hi zawh i zawm deuh chun Kristian hi aa ri khawvel a mi hi aa tam hi a hlan puiin tu hman aa chai hi um hi ka ring lo a. Mahleiin mau taka tanga mah lekhabu lawng piangsuak a chang a, a thil tum chiah chu. Ei siamding chi hrang hrang hi i hlakah chunga siamdingin ka hung, i hung then a. Min tin step ka siam chang a tia, mah step chu chi hrang hrang a hlak kan hung siam ni tia. Mah step hei chu mi hawi zui rin chun in chawngtheina,

Flaka sunga inchawmna sirbi tih awm chiah chu mahse chang a, ih mah hi Google Play Store hawmah a awm a, ih apps in an siam a, ih i download theih a, a that fe a, ih a thei hi chu ni chawpa ka ila ei tawngah chang a, dalawng tawngah chang a, ei lawmah an tai makna hei an sum sengna hei ei ni a siam thiam loh ih ta dingin ni thil ta fe nih ei tangkaipuina tam ka awm a tia. a ei mani vang sak sualna lam mani kawihran tir huma ei a tha fe ti ti ei be hmang tangkai fe ti ti ei be se a chang lawm a awm a tuna a hawng ti a chun ma baka chun a pu zawn thang rawh hi bible siar che baka e a bikin a ring tu lehkhabu hei tam kah i siar mi an ti a ei taima fe a chang a A Isaka maw sial zat a chuk ei hawi lo tam kah a sial ei tih ei hawi a, i a hina hei humin library hi a siam i tum tih ei hawi a, lehkhabu sial a Bible bakin a tangkai na nih a an tlawkna hi khawi kan hei dawn ei ti tur. Khawvela hnam hmasawn hei phawt hi lehkhabu lehkha siat tam mi an chang a, engtin a nih Japanese hei hi khawvela lehkha siat tam chem hnam tia hawi an chang a, mah bakah sak hei ho mi lehkhabu hian siar tam em em a, mah chun khawvela hlawhhling chem chem a ei hawi hei. Kei hi lehkhabu-i siar tam mi an chang fak a, a san chu mahni mimalin tu hmanin thiam sai a piang ei awm lo a, mi chi hrang hrangin varna an lo inhmuh suak an mahni nuna an i experience hei a, an lo inzia suak a hei a, ei va hawi ve thei a chang, hun tawi lehkhabu-ah han an lo inzia ta ka ha, nangma kher in i va experience hi ta tul hnu a, Kum tam kah chunga an lawihawng i hawi, an lawihawng i research, an lawihawng i hmuhsual kha hi han. Lehkhabu hapta kah chung rian i siar zawih thei dingah han awm lei han. Mahni in lehkhabu an i siar tam chun a kaitawi fek an. Hawi na ding, hawi dinga tu hlei kha tiva hawi suak thei ah zan. Marin le kha hi ei sir le ding, ei sir tam le ding ah zan in ke hawi. Cun library hom nen siam tum an ti a, i i tong tong maw siam na tu sak tong cei maw cang an ti awle i tong tong maw nih library siam ah ni lawng rel ah ni siam. Zirna hi ki lawi tui ve a, lehkhabu hi ki tui ve a, a rawn tawlh a kin zir thin laiin. Kin school library a lehkhabu zawng zawng ha ki siar zawi rit a. Ka chun dah chawi ke thawk lai hawm an, ki nan library ki lawi tan ve a, Christ library tiin ki lawi tan a, chhan chu ken sawn tak, ken sawn hnung han sunzawm a chang tak lo a. I i awi dan chun i tawn train a khat te chu library i siam reng a, i ei hnam a bik in thil tum chu ei dan rawng hnam ni chang a ti a. Chang chu hong expand tir chun hnam dang hei awm in a benefit chan awm dawng ve ki ring a. Mahchun a tantir chiang chun ei darlawng lehkhabu mi dang dangin lo inziah ta kei hung chang sia la, aa dawn rit ki tum a, mahchun ei unai mizo hei hmar hei ei tawngin hawi dang heiin an inziak, mah bakah sap tawng changsang a ti a, sap tawng mawi ti Bengali hawm changsang a ti a, tawng dang dang hawm sia e sa chang a ti. Lawmah awm. Mang khan tum nan i ama mimal che chang lo in i mahni hnam pui nih hnam dang dang hei hawng Pathian thu ah in kei hriphruih na ning a a siam tum ah chang ti zu khawih chiang ah lawm awm in ti fe a chun mahse bak ana hei hi an la chik ning in i hawi dan tuna i hawi dan chun a thu rung tap in ti tiah